Taryhda ilkinji gezek dünýä çempionatynyň açylyş dabarasynda Mukaddes Kuranyň aýatlary okaldy. Ondan başga-da bu dabara gatnaşan her bir adama aýratyn sowgatlar hem gowşuryldy. Ähliňize salam dostlar! Ystar Studio hem-de Türkmen Sport TV kanaly ýene-de öz işine başlaýar. Geçen bölümdäki wideomyza laýk basyp hem-de kommentariýa ýazan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Dünýä çempionatynyň birinji duşuşygynda Walensiýanyň dubly Ekwadoryň ýeňiş gazanmagyna sebäp boldy. Düýn Katarda dünýä çempionatyna start berildi. Ol ilkinji duşuşykda Katar we Ekwador güýç synanyşdylar. Şeýlelikde, ol oýunda Ekwador iki nol hasabynda ýer eýelerini ýeňlişe sezewar etdi. Ondan başga-da bu oýunda antirekord. Oýnuň dowamynda derwezä tarap jemi on bir sany zarba berildi. Bu dünýä çempionatynda antirekord hasaplanýar. Şeýle-de bu gün ýagny ýigrimi birinji noýabrda bolsa Niderlandiýa we Senegal duşuşygy bolup geçer. Häzirlikçe A toparda Ekwador üç oçko bilen birinji orunda barýar. Kriştianu Ronaldo Real Madride dolanýarmy? Real Madrid portugaliýaly futbolçy Kriştianu Ronaldonyň kluba gaýtmagynyň rejelerini mälim etdi. Internet ulgamlarynda insaýder Hose Fliksiň ýazmagyna görä, olar otuz ýedi ýaşly futbolçynyň kluba gaýtmagyny kän bir islemeýärler. Ýatladýarys, Kriştianu Ronaldo Mançester Ýunaýtedden gitjekdigi barada interwýusynda habar beripdi. Şondan soň klub oň bilen şertnamasynyň ýatyrylýandygy barada mälim etdi. Ronaldo bu möwsümde Mançesteriň düzüminde on alty oýunda meýdana düşüp, üç gol we iki sany gol uzatmany amala aşyrdy. Angliýa toparynyň hüjümçisi Harri Keýn dünýä çempionatyndaky bolup geçjek her oýunda sary duýduryş kartoçkasyny almagy mümkin. Angliýanyň hüjümçisi Harri Keýn Katarda bolup geçýän futbol oýunlarynda LGBTlaryň belgisi bolan reňkli kapitanlyk bagyny dakynyp meýdana düşse, oňa sary duýduryş kartoçkasynyň beriljekdigini duýdurdylar. Ondan başga-da stadionlarda futbol tomaşaçylaryna hem spirtli içgileri içmekligi we ol ýerde alkogolly içgileri hem satmaklygy hem gadagan etdiler. Emma stadionlarda alkogolsyz piwolary içmäge rugsat beripdirler. Mançester Ýunaýtediň we Braziliýa futbol toparynyň ýarymgoragçysy Kazmiro Ronaldo barada öz pikirini aýtdy, Onuň interwýusy barada aýtmak meň üçin gaty kyn. Emma men anyk aýdyp bilerin, Ronaldo bilen bir klubda futbol oýnamak meň üçin ýakymlydy. Ol meniň dostum, men oňa hormat goýýaryn. Hawa, klubuň başlyklary we tälimçisi oňa hormatsyzlyk edendiklerini eşitdim. Ronaldo hakykady aýtdy diýip pikir edýärin. Bu onuň karary. Meniň pikirimçe ol dogry etdi, seni nirde hormatlaýan bolsalar sen şol ýerde oýnamaga haklysyň. Ýöne indi oň bilen bir klubda futbol oýnap bilmejegime gynanýaryn diýip aýtdy Kazmiro. Bu günlükçe bizde şular dostlar, egerde şeýle wideolaryň köpräk çykmagyny isleseňiz kanalymyza agza bolmagy we wideolarymyza laýk basmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýaryn.